Erokamano nyikwa Ramoga Jwang' e tielo machielo kama bende wakeloni wendo man gi lony bende mararieya e wechego eki mag keto rateke mag del kata fuoni mag dendi bedo motegno. En kanyo endi wuod Luo ma bende oselimo e J Media kaendi obrogo kode mbaka e, kuom tijeno endi mar lwedo kama nochake e kama osegikie gi lek mare kama ogombo ni bende ochopie. Abro mana miyi kinde mondo bende iyang ne oganda Luo ni nyingi owuon to en ng'awa.
Nyinga iluongo ni Moses Awega, Mhm. ajagem Siaya. Jagem uh, Siaya, e, mano endi jogo e kia kia ni kiwacho ni gem, Siaya- gem cha nitie e Alego koso Alego nie e Siaya koso Ajalego koso mano koro mane wacho ni wacho ni jasia ma game.
Jasia ma game. Jasia ma game.
Yeah. Ngiso ni wuok kama bende ngire mago ninde. Ngeni ngire mago kana timo nonro no no jasia ma game. Wachiegni kode. Chiegni kode.
Yeah. Erokamano ahinya kuom timo limbe mare kata bende yie kwayo mare J Media mondo ogo kodi mbaka kuom kanyo endi ra, keto roteke kata bende keto fuoni mag dend mari bedo motegno kanyo ende kata jomoko luonge ni karate donge kamano luonge ni karate mm -hmm. watugo boxing karate gi boxing gin gik moko ariyo mopogore koso en mana nying achiel ma jomoko tiyogo mopogore gipogore karate en mar lwedo to boxing mhm. karate en mar lwedo gi tielo lakini boxing en mana ngumu o karate anyalo time gi lweta gi tienda kaeto boxing to mana mar lwedo kende lwedo kende mm. Koro tich mar karate kata iwacho ni itimo gi teko sitima achiel? Atimo gi te.
Itimo gi te. Mm.
Nyiso ni ing'at ma bende nigi lony e weche mag tiyo gi lwedo mm. gi tiyo, tiyo bende gi tielo. Yeah. Ok ang'e ni tijni ne nichako e kanyo kata lek mari mar bedo kanyo endi nichako e higa mane mar bedo e karate kata boxing. Nichako lek ni e higa mane? Nachako kane e skul. Mm -hmm. 2007. Higa gana ariyo kod abiriyo. Yeah. Mm -hmm.
To itime skul koso en gima itimo atima oko mar skul?
Natime kaka ni skul. Nitime ka in e skundi mar primary koso secondary? Primary.
Time primary? Yeah. Icha achako time primary uh -huh. kaeto kadhi e secondary. Mm -hmm.
yeah. Uh, nikech eh, asemenyo tiji en tich malong'o ahinya. Ok ang'eyo ni Tich mar karate ni kisome inyalo tiyo kode kanye kata boxing ni nitie kama inyalo ndikie kode ka in kode kata ka in go boke manyiso ni isomo tijni ni Eh, nitie kuma inyalo ndikie Mhm, iseyudo gwel kama chal nade pok ayudo but Mhm. nitie kuma kuma inyalo ndikie achiel inyalo ndiki kuonde machalo kaka inyalo ndikie police Mhm. inyalo ndikie bodyguard mek security mek eh, nini mp joma dwaro jotelo madwaro jorit inyalo ndiki kanyo yeah Mhm.
kendo inyalo ndiki inyalo ndiki otendo madongo dongo gi otende ma jotelo limo nyiso ni nyalo kelo arita kwe maber e kuonde mag magawa iluongo ni magawa kuonde mitime kata bende kuonde mag tongona mm. inyalo dhi kelo arita kwe kanyo maberie mokalo inyalo ndiki kata ibet ne jathum irito jathum maber inyalo rito jathum bende Mano tich ma kopo ni imiga imiga skills bende mag ng'iyo kata rito client mari sama in e tich eh? yeah. kamano to kopogore gi maendi mae tich misomo koso dibed ni nitiere moko ma bende timo kopogore gi wach mar bedo kanyo jama maber e lwedo gi tielo Nitie tich masomo. Mhm. Asomo driving. Eh, isomo driving, eh, driving nyiso ni idhi e skul matiego jogo eki mariembo nyamburko. Eh, adhi.
Mhm. And then atimo nyaka wiring mar mtoka. Wiring mar mtoka nyiso ni en part mar uh, mechanic work. Yeah, yeah, yeah.
Mhm. Alafu atimo plumbing be. Plumbing itimo. Yeah.
Mhm. Atimo catering to ok natieko nikech pesa. Catering bende idhi igwelo bathe matin to iring iweyo nikech omenda manyalo konyi tieko ne onge. Eh. Aha.
And then a- asomo course m- training mar puonjo nyithindo mpira Mhm. gi refari. Inyalo kudho firimbi. Yeah. Eh, eh, eh, eh, eh, eh.
Nikora mga jwang kawuono an gi ng'ama nigi lony marariye pewe mopogore madirom kanyo auchiel duto te kendo bende en gi lony kanyo mara riek kabisa. Achako gi kanyo endi e tiji mar bende misomo mar riembo nyamburko ni iyudo oboke ni higa mane kata bende ne somo e higa mane? Nayudo 2016 mm -hmm. tarik prariyo ga abiriyo dwe mm -hmm. mar abich ema nayudo license na. Pod imako nyaka sani.
Tarik prariyo ga abiriyo dwe mar abich higa gana ariyo kod apar ga auchiel. Yeah. Ema iyudo oboke manyiso ni koro inyalo riembo nyamburko pacho ka. Eh. Mhm. Isetiyo kanyo gi nyamburko machalo kaka mage, be nitie miseriembo nyaka niyud oboke manyiso ni in eh, achiel kuom jogo eki mane galony riembo nyamburko? Asa oyudo iluongowaga ka Mhm. tich oyudre tigona sim atero ji. Igoni simu titero jomoko e wuoth koso misigo koso gikachana? Ateroga ji e wuoth Mhm. tatero nyaka mizigo. Mano tich namba ariyo. Waseng'iyo tiji mar karate kama ne chake. Tiji mar kanyo endi iluongo ni eh, be jomosomo luongo ni driving. Yeah. Kata bende tayo kata riembo nyamburko nichako kendo bende wacho ni isebedo kiriembo geche matero jowuoth mating'o misigo kanyo endi. Ikono tije gini moro chaye mach- machal nade? Moro nitie moke- mokawacho Mhm. atrain nyaka jok ma lose weight yani joma nigi eh, joma nigi kanyo endi dendgi ng'eny eh. to gigombo ni dendgi odog piny inyalo konyogi mondo bende dendgi odog piny eh. koro in jawinjo bende ne kanyo endi gi bende iwacho ni jomoko iluonge ni poti ok ang'e iluonge nang'o it moyondhore mos ahinya kuom dholuono endi bende inyalo manyo moses mawega mondo otimni kanyo endi tiegruok e dwoko dendi piny Tich mari mar goyo frimbi niyude te niyude tegro kosa en magima ne dhie pap to itimo mana kanyo indi lony ne kaka nibero jalo ne makudho o kanyo indi frimbi ne joma tugo adhula Nogo nursing, nochul na course. ochuni kos mar bedo refari Eh, kata ng'ad- eh, ng'atno indi ma ng'ado bura e kind opiche mitugo eh. Mhm, Nochul na tasomo course no, mhm. ba nyaka gi certificate ni. Inyalo dhi kuodho firimbi. Anyalo dhi kuodho. E kind operoni kata mana e kind goro to gi FC. E anyalo.
Inyalo kuodho.
Mm. Kendo motelo ne mano bi temo wacho ni inyalo kanyo endi tayo kata tiego rowere mapod tindo e weche mag adhula. E. Nyiso ni iluongori ni koch gi dho jomosomo. Mm. Jagono matiego jomoko. Mm, nyaka boxing be. Nyaka boxing bende.
Mm. Inyalo tiego ng'ato ma kata John Junior sani endi kodhi godo e pap, inyalo miya e lony maber ma kawuok kata in to uh, oledi moko ma dirom kuma nyalo anyalo goyo prop. Eh, koro ng'en ka puonji an gi rules. Ok anyal puonji to ka ng'en ni idwaro ang'o. Oh. Nitie jok ma puonjo mondo odhi okuny ji. Mm. Kipuonjri boxing ama karate, mhm. in ga gi discipline. o nyaka obed gi kanyo endi luor luor luor makare to kifwenyo ni puonjo ng'ato to odhi obedo en ng'ama koro kinya kinya ji to yoka yoka ka bel ere kaka nyalo konye ka mokwongo before apuonji Aha. nyaka abed kodi piny Mhm. ang'e kaka ichalo Mm. ka ang'e ni mari en mar kwinyo ji Mhm. ok anyal puonji skill moko m- ma kigo ma nyalo ng'ato.
hinyo ng'ato Yeah. Mm. koro inapuonja apuonja mara malo malo Mm.
Koro nyiso ni ibedo kode kata bende ibedo gi gima dho kisungu luongo ni prior talk kapok odhi kanyo e weche go eki mag eh, bende tiegruok. Mm. Ibedo kod ajong ibe ajong june iko ang'o ma yudore mondo itim karate. Mm. To kiyo kan gi paro marach mar dhi monjo ng'ato to igola oko kanyo eni. Mm. Nikech mokwongo mm -hmm. boxing, taekwondo, mm -hmm. karate, mm -hmm. kempo, mm -hmm. judo, mm -hmm. kowinji ni igoyo ng'ato mm -hmm. mano yot ga mondo polis omaki. Kofwenyo ni in gi lony e weche mag adhongi eki, piny mikwanogo eki, to igoyo ng'ato kitiyo gi techniques go eki, to inyalo dhi mapiyo. Kabisa. Mm.
Nikech itiyo kanyo gi bende ojusi kata lony ma malo kuom goyo ng'ato. Eh. Mm. Ikoromoga jwang'. Ne oganda gi kema gombo somo lwedo mar ngum kata bende ngum mar lwedo gi tielo. Kik ibed gi paro marach, mano ok bi yieni kendo bende chik mar pacho kae otamore biro ndhi marwa kiyo dang'ech ibiro chamo oganda kono sipwap adhi mbele gi penji kuom tiji mar catering kata bedo gi lony e tedo nitime tigi kode e okang' mane natime mhm. koro pesa notama ngene mhm. adwa nachul lot mhm. adwa natim gigo oh ichako timo koro dak kendi ni wuon eh. mm. Koro naneno atimo course no short nikech mm -hmm. naonge gi pesa. Mm. Koro ji ochako luonga nikech nan gi passion mar timo gino. Mm. Koro ka dhi to gipuonja. Ok idhi to koro itime gima iluongo ni practical. Itime achiel kachiel yeah. to bende ibedo bedo gi lony. Mm. Mm. Erokamano ahinya nyikora ma kinyalo neno ewi mesa na kaendi apango midila mopogore opogore koda kamago eki manyiso lony ewi ijagoni ni wabende oseyudo kaendi midila mopogore opogore e koda ka moko bende agenone gin dhahabu. Ibiro mana leronwa tiendegi achiel kachiel kuma nigologie gi gimomiyo nomiyigi nikech aneno ka ging'eny ka matamre gina mobiro chako gi koni endi aneno ma endi nyikwa Ramogi Ajwang' ma endi en midila no endi ma bende ondiki ka endi gi achiel kuom E bengi ma pacho kaendi, kinyalo neno maendi, ondike koda ka iluongo ni Standard Chartered kendo bende ondikie ka i Nairobi Marathon. Ok ang'eyo ni 21 kilomita finisher, ma ng'iso ang'o? Ma chalo gima nomiye e yor kawo lony kata kawo loch e ng'wech. Jang'wech? Ajang'wech ringo be aringoga. Mhm. Mano nomiwa Mhm. kaso tieko ng'wech. Kitieko ng'wech.
Yeah. Aha. Mano ndamo madirom kanyo prao kod achiel. Eh. Mm.
Kendo kanyo na nayik gi ji nayik gi dhano ahinya. Ne gin joma pacho ka koso moko noa e pinje maoko. Moko na e pinje maoko. Mm -hmm. Yeah. To mondo mi mi mi dela ni endi nyiso ni nitie namba mani beti. Eh. Uh -huh.
Koro mae nomiya nikech nokachulo pesa. Uh -huh. Nan gi nini. Nabet namba 100 nikech nwan ji over 1 million. over 1 million mm. tinwang'ori e thuolo mar namba 100 mm. erokamano ahinya kasto miyi kaendi midila mang'iso ni nitie kong'wech ondamono madirom e, proro kod achiel duto mm. kendo bende aparo ni joma nochung' ne nyasi ni endi ne en achiel kuom bengi me pacho kae iluongo ni standard chartered e kanyo endi mano midila mokwongo nyikora mongajwang' midila gi ng'eny makawango konwa tieki to bende ibiro miyo jagoni luor kuom tije motimo. Aneno ka in midila mar ariyo mamake lweta bende pod omiwa ka indigi Standard Chartered. Ondike ka ni Standard Chartered Nairobi Marathon 2019 uh, run for a reason omi nikech ringo kendo bende ni eh, en kanyo ndamo dirom eh, proro kod achiel ma endi bende mar ng'wech koso ma mar, mar, mar, mar ang'owa mano mar ng'wech ma endi be pod mana mar ng'wech kendo bende ogor kanyo Uh, iluongo ni uh, gedono maduong' ahinya kata mabor ahinya pacho ka endi KICC mabor Nairobi. Eh, erokamano uh, ahinya kanyo endi. Mano midila mar ariyo nyikwa Ramogi Ajwang' kanyo endi. Midila machielo be bana pod bengi no endi matayo kata makano omenda pacho ka iluongo ni Standard Chartered kanyo. Eh, en mar kanyo endi uh, 2018 antara ma 2018 inyalo mana ng'isa ni to maendi nitie ke e namba di nikech en ng'wejno endi mar ondamo prang'wen kod ariyo mano na no, teme mana pimo Aha. ok nang'iyo natieko namba di Aha. teme mana pimo Aha. mano natieko natieke 3 hours 3 hours yeah. aneno konteke kanyo namba par 42 kilometer 42 kilomita kata namba apar ni ka 15 year nyiso ni ng'wejno oseringe kuom higni apar kod abich yeah. erokamano ahinya kanyo endi ng'wech osemiya midila koro maendi mar adek kanyo nyikwa ramogi midila pod ng'eny kaendi amako midila mar ang'wen mabende aneno ka pod ondike ni nairobi city marathon half marathon maendi nochwadi midilano koda ka e 2022 uh, iluongo ni nairobi city marathon Mae ni be nolomi nikech ng'wech koso dobed ang'owa? Nikech ng'wech, mano be nomiye nikech ng'wech. Ma nomi nikech ng'wech. Erokamano ahinya kanyo endi. Nyiso ni ma endi en ng'wech ma notimore higa mokalo. Higa mokalo.
Nyiso ni pod ibere ng'wech mokalo. Pod abere ng'wech.
Kata moro wuok sani ni nyalo ringo matek matamre gi nono. Kowuok nyaka dhiga.
Nyaka idhiyo.
Yeah. Uh, to bende ng'wech osedere pinje maoko? Nochoso konya. Mhm. Asedhi nyaka Tanzania gi ng'wech. Ng'utsuzire piny mar Tanzania, piny Eh. alba mar Tanzania. Eh, Nikech wach mar ng'wech. mar ng'wech. Koro mondo ajwang' kiringo to pod ikane e ot. Kik ibed ijuogo pidipie pidipiti to go ok iringe. Yore midila. Amako mjolo ka ini mar abich ni koro mondo ajwang'. Ma endi en- aneno ka bende king'iye malong'o aneno ka ji gore. Ji gore ka endi e midila ni endi. Ng'iso ni en mano endi mar ngum mar ngum koro kendo bende ondike kaendi ni reason, eh, reason eh, sponsored by Joel ma ng'ama nochiwe to ma endi en mar ngum eh? mano mar ngum mano koro mwalose cha yeah. mano mami dila mara beach kaendi nyikwara moga jwang mara dhong koro nyaki miye luor nikech midila mane go kaendi tamre gi jono Moses wuod Sinyaya game thurgi mosidhi yweyo George Magowa midila mako kaendi Midila mar abiriyo midila mar auchiel kanyo endi owacho ni a reason for uh, uh, this and uh, uh, run for a reason. Mano nyiso ni weche mag ng'wech ma be nochiw gi Standard Chartered kacha chande e ondamo no madirom prang'wen kod ariyo nyiso ni ne ringo machielo kendo. En aringo machielo.
Uh -huh. Ochako chwadi midila. Ochako chwada moro. Aha. Mm. Aneno ka midila ng'eny ka matamre ng'eny onye kora mojwa. Ma midila mang'iso kanyo indi loch ondamo prang'wen kod ariyo duto te mane ochamo bure e Nairobi kaendi. Aneno kanyo midila machielo man koda kaendi, midila gi pod ng'eny ka matamre gi nono machielo en machielo mar kilomita kata bende ondamo uh, uh, apar kilometers apar maendi be ne iwuok kanye jalonch mochako mm. chwadi midilani endi ma midila kaendi mar ah, boro nyikwara mogajwang' kaendi kendo midila machielo aneno kanyo midila pod mana mar ng'wech noringo eh, e skund mbalariany ma nairobi mm. iluongo ni uon kata bende kanyo endi wechego eki mag ng'wech Kendo bende nochiwe, ma ni no- nomiyi dichiel ma ne i- itimo ng'weyi mogik 2022. Eh, nomiwa Aha. kendo wachako wadok ng'wech moro Oh, moro ka moro gi ng'wech mare. Erokamano ahinya kanyo. Maendi en midila ka nyikwa Ramogi Ajwang'. Kawuono amulo midila go eki mag jong'wech kaachiel bende gi mano endi mar adhong'. Kama akeloni kawuono iluongo ni Moses Wuod Siaya. Jago man gi lony e wi tuke mopogore opogore koting'o koda kamago eki mag tedo catering. kaachiel bende gi riembo nyamburko driving. Aneno kanyo endi aha, maendi midila mar iluongo ni FLHM 10 km finish beyond zero. Maendi nomi kanye? Mano nomiwa diere mano chiwo uru oketo ng'wejono. Chieuru owuon. Owuon, oketa and then no. Oh, anyalo paro. Mane yeah. bende iluongo ni Margaret Kenyatta. Yeah, Margaret Kenyatta. Ni dhi e ng'weje ni? Na dhi e ng'weje no.
First half marathon.
Yeah. Ni tieko na maber ahinya. Ma tieko na maber.
Kaito bende ochwadi e midila. Ochwada. Ero kamano nyai wuod luo.
Aneno kanyo mara midila mar ochiko kanyo indi. Midila mar apar. Kaindi aneno ka midila pod ng'eny ka matamre gi nono. Midila mar apar kaendi be pod en ng'wejno endi mano okel gi eh, Margaret Kenyatta. Mano nokokel, koro mano nokel gi ji and then mm-hmm. kore kokelo mare no. O oh, man man obiro motelo ne ma. Yeah, noti gi mm. nyinge koro. Oh. Yeah.
Aneno kanyo endi bende ma midila ma ogi kamar ng'wech mar ondamo mi ah, paro kod achiel kanyo. Kendo bende midila machielo kaendi nyikwara mogi en midila ma bende chal gi mwaketo kanyo iluongo ni Beyond Zero FLHM kata bende First Ladies Half Marathon. Mm. First Ladies Mama Margaret Kenyatta higa mokalo e ng'weno endi mane oketo ne rowere ma achiel kuom rowerego eki mano yudo thuolo mar dhi e piem ma kamano kendo nowuok gi midila ma koro nyinyo tang'oni e wang' jowi mari miero Kuom midila gi jota miseyudo, ere mano miyi mor mokalo? Mano miya mor mokalo Mhm. ne en 42 kilomita. Adamo piero ang'wen kod ariyo. Eh, Ng'eny ji mang'eny ok tiekga. Mhm. Natieko Nitieko.
to nawinjo maber. Mm. Ok oyot, Ok oyot. en tich. En tich. Eh. Kendo dwaro kanyo sinani. odwa ni itim nyaka itimne training matek mm, imondo gokinyi ringo mondo ibed gi tekono mar dhi tiko ng'wech mar ondamo piero ang'wen kod ariyo mm. erokamano ahinya aneno ka bende oboke mogik ka endi en oboke no endi mar kanyo riembo nyamburko ne oganda go eki ma bende dibed kanyo ni nigi tich mar riembo nyamburko to gimanyo ng'ama ne riemb nyamburko Wamenyo kaendi wuod Luo ma bende nego oboke mare mayango kendo bende en gi lony marariye ariembo gechego eki matindo madongo nyaka manie diere donge hmm. gin kate classes ganeno kanyo endi kendo bande kwayi gi muolo kadibed gi tich ma kamaendi tinyalo chwalo ne bende Moses Mawega e kanyo. Maendi oboke mochopo godo e nyim uh, kaendi e J mondo bende onyis jopiny ni ok oriemb ariemba to en goboke manyiso tich ma kamano. Ka watieko Moses, igombo ni ang'o mitimo e ngimani moloyo tije duto te mitimo? Ang'o mihero kuom tijegi misekwanona gi eki? Ahero driving, Mhm, to ahero boxing, mhm, to ahero puonjo nyithindo be mpira, mhm. ahero golo jikwo Mhm. seche ma treni kata Mhm. boxing ama ang'o ok dhi paro ni dhi kwelo Mm. koro seche ma onge tich Mhm. abet gi ji tapuonjogi ing'eni kia puonjo ng'ato odhi Mhm. ya kool koro ok odhi Mm. paro paro maricho O- o- onyalo wa kuno ko to lokore to chako manyo gima ochamo to onindo aninda Eh, Mm.
koro gino nomora koro ahero mana konyo ji Mm. nikech an Mhm. jonyuolna notho ionge jonyuol ionge gi baba ionge gi mama mm. to wetegi kata nyimine gi moko nitie gintie mm -hmm. lakini aheroga chunyi adiera na ok ahero luwo ng'ato ni mondo okonya mang'o mm. ahero tiyo tijena in itiyo kendi iwuon mm. ma en sigana madiera kendo bende wamenyo tich eh, kanyo endi kata wamenyo ngima Moses Mawega ma bende yango ni e Joy Media noonge gi min-gi kata gi wuon-gi to en gi lony e pewe mopogore opogore. Ka dibed gi nyamburko miriembo, inyalo manyo Moses. Ka dibed gi kama itede, inyalo manyo Moses. Ka dibed ni idwaro security kata idwaro ng'ama miyi kanyo endi guard motegno, inyalo manyo Moses. Ka dibed kanyo endi ni idwaro ni mondo duok duok eh, kanyo endi pek mar dendi piny, mondo reduce body size mari, inyalo manye nikech en gi training manyalo konyi kanyo duoko dendi e piny. Moses. Yeah. Nitie rowere moko magombo ni mondo odonji e tije machalo kaka karate gi kata gibede gi lony matin. Inyalo ajiwo gi nang'o? Ere ote minyalo chiwo ne jogi eki ma joma gombo donjo e tich mar uh, kanyo endi baya dong'? Anyalo jiwo gi kamae. Mm-hmm. Onge ka gima biro mayot. Mm. Nyaka iket chunyi. Chunyi. Yeah. Mm. Nikech an ok anyal ok anyal nyisi ni bi afosi mm. gima onego itim mhm. kigolri ibori aboya dichiel nidwaro gino mhm. gidhi ng'eyo sama iwuok oko nidwa ng'eyo chande tibro ng'eyo kamano alafu gimoro kendo madwa nyiso ji mhm. gino ok wapuonjre ni mar goyo ji gino wapuonjre mar game to wapuonjre mar self defense ok wapuonjre ni mondo wago ji to wapuonjre ni en achiel kuom tuke
kaeto bende wapuonjore mondo ka ng'ato dimonji ting'e kaka ikonyori eh. mm.
alafu kendo ok wapuonj mana chuo kende mhm. wapuonjo nyaka nyiri mhm. nikech nayudo nayudo mama moro through tiktok mhm. napuonje ga noya amerka koro anapuonje through whatsapp

Aha, wach mogik ma bende digoer go we godo jogo eki ma seche moko gombo timo tich mitimo ka munyalo nyiso gi mogik. Anyalo nyiso ji mogik mm -hmm. onge gima biro mayot. Mm. Nyaka i struggle kore ki yud gimoro e yo mayot. Mm. Gimoro ma nyaka ichandri. Nyaka ichandri. Mm -hmm.
Ok nonyuoli ni idhi bedo mdos. Mm -hmm. Kata jok man gi jomeyo go mm -hmm. othagre. Mm -hmm. kata joma ni gogo nitie kama gikale ma gichandore kiwinjo story gi mm. kaka an ngima medo wacho mm -hmm. gimoro amora ni sani gimoro amora ni gisani yeah. mm. seche moko wawuok awuok anyiewo anyiewo chiemo mm -hmm. adhi miyo ji e street mm -hmm. akonyogi awinjo story gi Mm. ka story gi chal gi mara Mm. koro ng'e ni jiwaga nyaka tim tijano gi gi Gi- gi- teko gi teko gi chunyi Eh, Mm. awacho ni kara shida natin Mm, mari tin nitie ng'ama kale matek moloyo mari no Mm. kamano endi nyikora moga jwang' mano endi en wuod luo bende olimo e j media iluonge ni masesa kanyo endi wuod siaya game Bende ne gilony pe mopogore opogore kanyo eni kaka oseleroni kadibed gachiel kuom molerogo eki inyalo manye kendo bende itudri kode e laye mage mag tudruok kata kaka nyalo yudi kacha chande e yorego eki mag tudruok tiktok facebook ka in gi youtube iyudi nang'o e tiktok iyuda ni moses awega Mhm. idhi yuda kanyo Mhm. youtube idhi yuda ni moses awega Mhm. If you dey Facebook Moses Awega, mm -hmm. Instagram Moses Awega. Mm. Mane na mane nyinga mantie ID, mm. te mantie gimoro amora. Kaka entie no ende Moses Awega. Yeah. Kaka entie no ende ng'ama dwa manyi, ng'ama dwa mondo itimne training, ng'ama dwa mondo bende ikonye kanyo endi en Moses Awega. En Moses Awega.
Erokamano.
Kidwaro nakonyi e yo training ama e yo paro gik mabeyo, mm -hmm. adhi konyi. Mm. Ero Koro gima anyalo nyiso kidwa manya namba na mar simo. Namba ni mar simo no endi nyalo wena gi kaendi. Mm. Mhm.
07 nono abiriyo 011 nono apar gachiel 65 eh, prauchiel kod abich 514 eh, mia eh, mia abich gapar gang'wen mano en namba nade mar moses awega go kanyo mondo iyude kuom tiegruok mopogore opogore koting'o koda kamago eki mag gweyo koro yamo kokalo kuom dhong' gi tielo e yono endi ma bende dendo ni kanyo endi karate kata bende gi boxing en gi lony mar rie nyikora mogi kendo magi duto te gin kanyo endi midila magi ne kaka waro ka endi magi gin midila mag Moses duto te ma bende wasekawo kendo wamenyo ni tije no endi mosebedo kotimo kanyo endi par ni ma wuod luo ma seche moko koso tich nikech e pok imiye thuolo mari mar riembo nyamburko nikech pok imiye thuolo mari kanyo endi mar bedo kanyo security personnel mari Magi gin midila goeki ma bende oseyudo kuom ng'wech mare. Magi gin midila goeki ma oseyudo kanyo endi kuom tich matek nyikwa Ramogi Ajwang'. Many Moses mondo bende ichwalne kony mari kaka nyalore. Ka ok kamano endi to mane tayi en Ajwang' Junior. Warome kilo machielo chenro mano endi mar menyo kata goyo mbaka kanyo endi goganda Luo. Ka ok kamano to warom kendo juma mabiro. Kapok inyalo sub, eh, subscription tim kamano mondo ing'e mang'eny matimore kod Ajwang' Junior.